Onye tari omonto onyorute, tiga iga toire ngorisia achiete gose ngotata nere nkoira nere gocha. Ase amake tata ntori gokwana amange, eye nenibo natinyeire nse amo nomonto oruteti bweria. Anyete buna ande koirana mbaka iga iga mwa baba, mbaka iga iga mwa reverend honourable. Tobwate ense enchia eye okochia gotworokereria enchera yao gocha igoro, Omonene oito. Intwe tibura ki'onye omwanyabanto anyarete nokoirera mpaka igaa. Ase amarieta ankuru korusia omogaka mokwe akorokwa, bono ase obotuko bwa rero chiaikire saa kumi naigwe emori ekwane. Koboka kogenda ase nasibete eng'ombe korigereria ng'ombe teiyo nesiko yokeire inse. Bono nachiire gotuma-tuma eng'ombe eyio nero entegemeete, omoga akakwete inche na omoboraka agantiga inche. Naende tarayie goka, giosi ki nabwate ase nabegete ngonya gosoka gochia bakanyibera chisabari inye chingima, bagantuma tinkairana ka. Bono eng'ombe eyio nero ntegemeete naende ngokama nare, nero ngokama nonye na abana banyora banywire nonye na echae, obaeire obotuko bwa rero bogoki. Bono nabo nsangaete, timbwati enchera nde gocha konyora eng'ombe yambereire obokong'u, nigo nsinyire. Gaki ngosaba eserekari monyare kondigereria monkonye, gaki nonya nabarai, mobe moko- mong'ike ang'e mondigererie monkonye, motokonye twachandekire, na nchera ngocha konyora tinyerochia ase ekuru korwa. Ndabugwa amatonto are ororo amabariri amake iga, naende egebutu eira amagundere, na engori ebekire rigoti, ase moranyerore gaki nabo mokong'a enamba yane nere eyio zero, seven, eighteen, seventy six, twenty nine, ninety nine. naende orusia naro bairire, bono ebarigereretie ase aba ababuraka boka nabo bakare koira, baminto etogosaba eserekari, noro nabagambi, chief, na abasabu chief, Motakobeka ebarasa morangerie abanto baikaranse momanye ekenyoro ng'aki kere nabanto nonya emichi ikomi, abanto ba community barende usalama egere oboibimba otoke ase ebinyoro. Egekogera bono omonto agochicha ouru buna oyo omoburaka ere asibete eng'ombe yaye onyora yachiire. Nabo togosaba eserekari motokonye ase ebirengererio ebio ase ogwancha kwaino. Amarieta anga ore Kleofas o Ngeri, oyo Samuel ontire korwa ng'umbu aria, omong'ina oyo oiberetwe eng'ombe, oyo omwaka omoke, omwaka omwaka oria omotienyi o kianda, omonto oyo abanto aba aba baibete eng'ombe eye mbambogete ng'umbu aria, bakaura omogaka magare eng'ombe, naende konya naria arure nyagitari are enyomba atari kwenyara atabwati nguru, Geri geri naende omotienyi oyo twa- oyo buna omotienyi oyo ogo o kabere ore gochia koera, mbachete aria mweanti omong'ina Sara, na ere ore omoburaka, na ere bakamoura eng'ombe, eng'ombe mpaka yarenge omoka etare korora, togachia kobwatia iga ntwanyanyora. Naende bamanyire koamboka iga baurire omong'ina oyo makomokerusia eng'ombe. Na abanto aba ekero tokorigereria buya abagaambi, community, bwana chairman y'omogaka aturi, motare gwancha motaiya omo chief na aba sub chief ebarasa erangerigwe nonya na amasini aye nene, torara kwana tori- torigi ng'a ng'aki tokonyora abanto aba ekero okora ng'a nabo eranyarekane ebare gati yaito bakonogotori totabamanyeti. Naro ayio nabwati. Okosunika makori, nainche oyo bono oiberwe eng'ombe oyo aunty yane. Bono gaki tore na ogokumia, ekero eng'ombe oroche akoba korwa nyomba akoiborwa ase yarenge oroche, eeh tore na ogokumia okonene. Naende egesugi kiaye orabokigwe, oberumbe kwa amaguta kera egento bamorabokire pi, mpaka egesugi ekio osiekire oiranire eka. Naende bairanire komoura mpaka eng'ombe. Gaki etogosaba iga, motagotuka morore ase enki ekebi gose noboiboro ang'e igaa ase ito ang'e igaa. Gaki bakare kogura ababuraki eng'ombe, gaki inche ayio nare nabwate. Iga tore nomoichano omonene, embirero tore baminto nkoriki namogooko, gaki inche ekaba naba mwanyabanto, mwanyabanto bono gose yaya, yaya tari mwanyabanto, onye ekabitore ebinto okomanya yaya ntari mwanyabanto gaki oyogokora aya. Egaki akore akore bwango bwango bwango bwango, emori mbirere ere egaki. Erio omokebe omong'ina abwate na abana ba- ba- bakanyeretie echae gaki, ere mbori mbirero bare, gaki tiga batoiraneria eng'ombe yaito gocha iga gaki. Na baminto tiacha yacha yacha yacha yacha yacha twakanie twagikeirie, tiga amatemo aya, tiga Nyasaye atokonye, tiga atokonye omonyama abe ore ore igoro, etokane ng'a mwanyabanto. Ata okoru neng'ombe eyio ogonyetema koirana, koirana, koirana, koirana naende buna akonyechiga iga gaki, Omonene ominto, Nyasae kare ogwancha kwao tata, korusia kombe obweri Mwanyabaanto omonyene, naende aache boigo buna etomete naende buna akorete ebikoori ebi.

Twanyorire ng'a eng'ombe y'omong'ina Rusia amokwa yaibirwe korwa bweri, yatigire emori. Omong'ina oyo Rusia nomoburaka, omogaka oye nasirete, akamotigera abana. Nabegete egeosi kia ripara mwaichobori esukuru, kiaba gekonya komokonya onya gosukeria obogima obo. Nere narwarete amatuko amange ne wodi amenyete. Agochia koboka kere mambia onyora kende kiaiyo duka kiairirwe kiaerire. Naende ore mereri, naende ochaka buya. Naende bikogwenera, naende omonto ochoiba. Bono egento kia amang'ana aya abeire kogenderera, egento tware gokwana neke, Nonya mbari bagokora amang'ana aya, timokega ng'a Nyasae nigo araire. Mwabeire mogokora amang'ana aya, Nyasae oito tari kogokia buna ebinto twabeire togokora. Ekorekana ng'a abanto mbare tomenyete nabarabwo ase ekenyoro eke bagocha baiba. Chusia oroche mbaibe ere omong'ina onde Sara nere maobi. Ng'ombe yarenge omouko okoiraba kw'omouko yaikeire rero kwairire neye. Nigo nare goteba iga, Obagambi baito baare gwancha barabeke nonya nefarasa, chifarasa tobekerwe ang'a, nonya mbari bakageire, ekiagera nabo ogokagera omonto, bararika riku bari bakageire, baraao chigu, ekiagera egento eke nkogenderera kere. Bono esi yatigaire nyomba tokorusia toitwe. Kiagera onye bakorire chiombe korwa eri, bono nabanto barigerereti. Nigo nare gosaba ng'a nonye nabakoreri ba Nyasae, otobeke ase amosabo mobeke nonye ne chinka echi chionsi amosabo, ng'a Nyasae oito akore egekone, kiagera aba nabanto bakwerigeria, bakwerigeria, yaani orore nonye nabang'ina abwo obarore, okobarorera amaabera sana. Bakwerigeria babura ka batigire boka, naye gwacha kwaira. Enchera twarerire, aye namariga aitekire gocha ase ekenyoro kiao oria okorete iga. Buna bono, eng'ombe y'omogaaka magara gontiri inche egete, amang'ana aye akaera, naende the following naende eng'ombe ya maobi Sara nare ekaigwa, amang'ana ayio agakira. Abwo boigo bwabere bokoba iga iga, eng'ombe oroche omong'ina iga iga Rusia nero yaibirwe, naro amang'ana antameti naende gose nache ake akire. Oboibi mbwabete omonyabitari onge ere moino, bakaiba bagatagora bakaiba ebinto ebinto amang'ana ayio agakira, akaera agasira, togotiira omochoka ere igoro omoka aya, naro abaibi bakaiba, amang'ana ayio naro agakira. Bono togosinyia ng'a oboibi obo abagambi inki batai gosore gati, babeke chibarasa chiria chiarenge ororo kare, abanto baigwe chisemina, abanto baa ebitiso bibekwe egere gose oboibi obo mbosire. Lakini ngoteba iga. Abagaambi nkobaboria iga, Omotegete abanenchi twimokie chinguru ase amaboko aito, egento keria chiarenge abanto batekire?
Abaminto gaki, boi- buna bagotoka iga, ntorora riria riboka ndigocha ekanyoro nomoiywa okure. Naye Morineri natigeretie bono ekwama. Taikonya korigia eng'ina, bono timanyeti gose engache kabioke na karako gose igo kagokwa, kogatigirwe inse aye iga goka bono. Intwe nere eye, eng'ombe eyio noo yaraira aa. Noo yaraira aa bono ko- kare kominyoka eria eng'ombe eye nori ekwana. Nanyora nesike y'okeirigwa erio, bono eng'ombe yachire, nabo barusia korwa aba ira, nao ngosiba ekorara aa, bono nabo bang'ura korwa aba ira. Bono sangaete ase eng'encho y'eki ngokora.
Iga nigo naikire ase enka y'omoboraka, naboigo nigo achia koboka iga gosoa ase eng'ombe ekorara, onyore esike y'okang'ombe teiyo. Ori nigo atigire iga iga ense eyiini ekonyakwana, ekonyakwana tebwati mabere, ekomeka bokong'wa. Bono na ebinsi yago abinye betire aiga, emeganda y'abanto nigo yatigokane na kogika egento ekio. Baraboire okoboko gochia ase abagaambi banyare gokora, onye na kobwata eng'ana eye ng'ai omokuumi arure okobaura chimbe.